26. Wel, ewn ni o 18. Os yw'r byd yn eich casau chwi, fe wyddoch ei fod wedi fy nghysau i o'ch blaen chwi. Pe baech yn perthyn i'r byd, byddai'r byd yn caru'r eiddo'i hun. Ond gan nad ydych yn perthyn i'r byd, oherwydd i mi eich dewis chwi allan o'r byd, y mae'r byd yn eich cysau chwi. Cofiwch y gair a ddwedais i wrthych, nid, i, nid yw unrhyw un, unrhyw was yn fwy na'i feistr. Os erlidiasant fi, fe'ch herlidiant chwithau. Os cadwasant fy ngair i, Fe gadwant yr eiddo chwithau. Fe wnânt hyn oll i chwi acho, o achos fy enw i, am nad ydynt yn adnabod yr hwn a'm hanfonodd i. Pe buaswn i heb ddod a llefaru wrthynt, ni buasai ganddynt bechod. Ond yn awr nid oes ganddynt esgus am eu pechod. Ond mae'r sawl sy'n fy nghysau i yn cysau fy nhad hefyd. Pe na buaswn wedi gwneud gweithredoedd neu yn ei plith, na wnaeth neb arall, ni buasai ganddynt bechod. Ond yn awr y maent wedi gweld ac wedi cysau fy nhad a minnau. Ond rhaid oedd cyflawni'r gair sy'n ysgrifenedig yn eu cyfraith hwy, y maent wedi fy nghysáu heb achos. Pan ddaw'r eiriolwr a anfona fi ato chwi oddiwrth y tad, sef ysbryd y gwirionedd, sy'n dod oddi wrth y tad, bydd ef yn tystiolaethu amdana fi, ac yr ydych chwi hefyd yn tystiolaethu am eich bod gyda mi o'r dechrau. So mae Packer yn esbonio fel hyn. In the New Testament, the Holy Spirit is set forth

into the hands of God the Spirit. Amen. Wel, nath neithiwr lot o les i fi. Dwi'n ddiolchgar mod i wedi deffro am ryw drio gloch. a dechreuais i ddarllen y llyfr gan Sinclair Ferguson. O'n i wedi mynd i'r gwely'n gynnar. So, dysges i lot tan hynny. A wedyn ar ôl darllen, es i'n ôl i gysgu a ges i ddiwrnod hyfryd yn y gwaith. lle o'n i'n teimlo bod y negeseuon yn rili darllen a'r ymwybyddiaeth yma o ar angen i garu a'r llawenydd sydd yn deillio o hynny wedi rhoi amynedd i fi i wynebu pob sefyllfa heb ddechryn ac heb ofni. So mae hwnna'n beth braf iawn i fedru dweud wrthych chi bod Dyw gyda ni os ni'n gofyn iddo fe yn dawel, os i ni'n agosau iddo fe trwy'r gair. Mae e wir yn, um, yn cysuro ni. Efo pob beth sy'n digwydd yn y byd ar hyn o bryd, dwi'n teimlo os nag wy'n ofalus, fedrai ddychryn fy hunan a ofni fy hunan gymaint fel bod fi ddim yn gallu bod o werth i neb yn cynnwys fy hunan. So mae eisiau i ni fod yn ddiolchgar am yr ysbryd glân yn cysuro ni ac am y Beibl sydd yn yn lliwio ni o un dydd ar y tro.

Felly, yn Iowan 14, 15 ymlaen, mae e'n dweud addo'r ysbryd. Os ydych yn fy ngharu, fe gadwch fy ngorchmynion i, ac fe ofynna finnau i'm tad, ac fe rydd ef i chwi eiriolwr. Arall i fod gyda chwi am byth, ysbryd y gwirionedd. Ni all y byd ei dderbyn ef, am nad yw'r byd yn ei weld nac yn ei adnabod ef. Yr ydych chwi yn ei adnabod, oherwydd gyda chwi y mae'n aros, ac yno, yno chwi y bydd. Ni adawaf chwi nam ddifad, fe ddof yn ôl ato chwi. Mhen ychydig amser, ni bydd y byd yn fy ngweld i ddim mwy. Ond byddwch chwi yn fy ngweld, fy mod yn fyw, a byw fyddwch chwithau hefyd. Yn y dydd hwnnw, byddwch chwi'n gwybod fy mod i yn fy nhad, a'ch bod chwi yno fi, a minnau yn y chwithau. Pwy bynnag y mae fy ngorchmynion i ganddo, ac yn eu cadw hwy, yw'r un sy'n fy ngharu. A'r un sy'n fy ngharu i, fe'i cerir gan fy nhad, a bydda finnau yn ei garu, ac yn f'amlygu fy hun iddo. Meddai Judas wrtho, nid Judas Iscariot, Arglwydd, beth sydd wedi digwydd i beri dy fod yn mynd i'th amlygu dy hun i ni, ac nid i'r byd? Atebodd Iesu ef, Os yw rhywun yn fy ngharu, bydd yn cadw fy ngair i, a bydd fy nhad yn ei garu, ac fe ddown ato a gwneud ein trigfa gydag ef. Nid yw'r sawl nad yw'n fy ngharu i yn cadw fy ngeiriau i. A'r gair hwn yr ydych chwi yn ei glywed, nid fy ngair i ydyw, ond gair y tad am hanfonodd i. Yr wyf wedi dweud hyn wrthych, tra wyf yn aros gyda chwi. Os bydd yr eiriolwr, yr ysbryd glân, a anfona'r Tad yn fy enw i, yn dysgu popeth i chwi, ac yn dwyn ar gof i chwi y cwbl a ddwedais i wrthych, yr wyf yn gadael i chwi dangnefedd. yr wyf yn rhoi i chwi fy nghangnefedd i fy hunan. Nid fel y mae'r byd yn rhoi, yr wyf i'n rhoi i chwi. Peidiwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon, a pheidiwch ag ofni. Clywsoch beth a ddwedais i wrthych, yr wyf fi yn ymadael â chwi, ac fe ddof atoch chwi. Pe baech yn fy ngharu, Byddech yn llawenhau fy mod yn mynd at y tad, oherwydd y mae'r tad yn fwy na mi. Yr wyf wedi, yr wyf i wedi dweud wrthych yn awr, cyn i'r peth ddigwydd, er mwyn i chwi gredu pan ddigwydd. Ni byddaf yn siarad llawer gyda chwi eto, oherwydd mae tywysog y byd hwn yn dod. Nid oes ganddo ddim gafael arna fi, ond bydd, bydd rhaid i'r byd wybod fy mod i'n caru'r tad, ac yn gwneud yn union fel y mae'r tad wedi gorchymyn i mi. Codwch ac fe awn oddi yma. So, mae Iesu Grist yn dweud y geiriau yna wrth ei ddisgyblion cyn ei weddi yn ngardd Gethsemane cyn iddo fo gael ei groes hoelio a diodde droston ni bechaduriaid cyn ei gladdu ei farwolaeth cyn ei gladdu a chyn ei atgyfodiad. A mae atgyfodiad e yn dangos cyflawnder y gwaith a bod y tad yn fodlon ar ei fab. gan fod y, y mab yn ddi-bechod a wedi cymryd digofaint Dyw. Oddi wrthym ni a roi e arno fe. Ond fe gyflawnodd Iesu Grist y ddeddf y gyfraith yn ei fywyd perffaith. Ond eto fe gafodd ei gosbi. Er mwyn bod yn iawn drosom ni, a mae gwaed Iesu Grist yn ein glanhau ni o'n pechod ni. So be dwi'n neud yn fy mywyd nawr? Ydw i'n byw'n esgeulus? Wel, mae rhaid i fi drio hunan ddisgyblu fy hunan. A charu dew, a charu fy nghymdogion. A dwi'n methu bob dydd, ond dyma fy ymgais i hunan ddisgyblu fy hunan a chymryd des i Grist o ddifri. So oedd Packer yn gofyn i fi weddio am faes lle mae angen i fi ymnerthu yng ngrym yr ysbryd glân. Mae yna Elin, wrth gwrs, yn does. Mae yna Elin gennym ni. Mae'n trio tynnu ni lawr trwy'r amser. Yn trio apelio at ein hen natur ni. A does dim angen ildio iddo fe. Oherwydd mae Duw gymaint well, gymaint fwy cariadus. A mae'n gwybod sut deimlad Mae Iesu Grist yn gwybod sut deimlad yw byw bywyd. Pan mae e wedi blino, pan da ni wedi blino, pan da ni gyd wedi blino, pan da ni'n ddi amynedd, ond wrth Grist yna yn byw pob eiliad yn berffaith. So mae eisiau ffydd arna fi, i feddwl am hwnna, i fyfyrio ar hwnna a, a chofio hwnna. Bod na un ymlyn, yn mynd ymlaen ni trwy'r amser. Ac ar ôl atgyfodi, mae e'n gwrando ar fy ngweddiau yn y nefoedd. A mae'r nefoedd lan fyna. Dwi'n mynd i weddio nawr gyda fy nghapel. A dwi wedi bod yn eog iawn o feddwl pethau negyddol. So dwi'n mynd i ofyn am fyddeiant ac am ysbryd glân i iachau. Diolch yn fawr am rando.